Merħba għal episodju ieħor mill-programm Xi Rajt dan l-aħħar. Illum se niltaqgħu ma' persuna oħra mill-qasam letterarju u magħha se nitkellmu dwar il-qari. Magħna llum għandna lil Charles Farrugia li huwa Arkivist Nazzjonali u CEO tal-Arkivji Nazzjonali tar-Rabat Malta. Apparti dan huwa jippubblika wkoll xogħlijiet ta' riċerka u fl-2013 huwa rebaħ Premju Nazzjonali tal-Ktieb bil-ktieb Sicut Lilium, Devozzjoni u Ritwal Tul is-Sekli. Allura Charles, tgħidilna ftit xi qrajt dan l-aħħar? Mela, ħafna nies lili forsi jassoċjawni mal-arkivi għaliex dik hija l-linja ta' speċjalizzazzjoni tiegħi llum il-ġurnata, però forsi mhux kulħadd jaf li, Oriġinarjament ir-riċerka tiegħi, speċjalment meta kont fid-Dipartiment tal-Istorja fl-Università ta' Malta, kienet iktar tiffoka fuq ir-ritwali, ritwali, festi, rivalitajiet fil-villaġġi, it-tip ta' xogħol li kiteb Jeremy Boissevain fuq Festa Partiti Aw Malta. U l-ktieb li qrajt dan l-aħħar, kien ktieb li sirt naf bih fl-istudji tiegħi, pero' dan l-aħħar erġajt qrajt dan il-ktieb, huwa, ktieb mill-istoriku Franċiż Emmanuel Leroy Ladurie bl-isem ta' Carnival, A Popular Uprising in Romance. Da jittratta storja ta' irvell li ġara waqt il-Karnival fl-1580 ġewwa Romans, Romans huwa post ġewwa Franza, u li hu interessanti huwa li jorbot dawn l-affarijiet f'daqqa, l-arkivi u r-ritwali. Ladurie huwa Isem kbir fl-istorja huwa mill-grupp ta' storiċi ngħidulhom l-annal historians illi kienu jiffukaw ħafna illi minn avveniment bħal m'huwa dan li kien avveniment ta' irvell jibnu storja soċjoloġika, antropoloġika u jaffaxxinak kif mid-dokumenti li nsibu fl-arkivji li usab illi għal ħafna nies forsi jidhru dry dry documents jirnexxielu jibni storja illi ma ddejqikx taqra, storja mexxejja ħafna, u idaħħal ċertu fatturi, pereżempju, il-fattur tat-temp, kif fil-perjodu qabel dan l-irvell kellek temp kiesaħ ħafna li allura dak affetta, effettwa x-xogħol fil-qasam tad-dwieli u dak imbagħad affettwa l-prezz tal-inbid. Allura mbagħad jagħmel l-analiżi ta' kemm għolew il-prezzijiet f'dak is-settur u, kif dak kellu impatt ukoll fuq dan l-irvell. U x'jolqtok partikolarment f'dan il-ktieb għalfejn għażilt lilu? Eħe, huwa dal-metodu ta' kif mhux ġast kronoloġija ta' fatti, mhux ġast qed jgħidilna isma' fit-tali fl-1580 sar dan l-irvell, imma kif qiegħed jidħol f'tant profondità għaliex wassal għall-irvell. Pereżempju jsemmi l-konfraternitajiet illi min kien membru fil-konfraternità kellu d-dritt li jġorr l-armi, allura mbagħad dik l-availability ta' armi tkompli tgħin biex isir biex isir dan l-irvell. Volli il-link li hemm tant sabiħa f'dal-ktieb bej bej ir-ritwal, konfraternitajiet, u mbagħad il-mistjell l-ieħor li nipprattika jien tal-arkivi hija hija Hija affaxxinanti, hija profonda ħafna u għalkemm dan mhux l-iktar ktieb importanti ta' dan l-awtur, hemm il-ktieb Montaillou li wkoll joħodna fi Franza li huwa iktar iktar iktar importanti, però dan imbagħad għandu r-rabta mal-konfraternitajiet li b'mod speċjali tinteressa lir-riċerka tiegħi. Okej. Grazzi ħafna talli kont magħna Charles, talli qsamt magħna dan il-ktieb. Aħna nirringrazzjaw lilkom talli segwejtuna u narawkom il-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin.